Za tsy arin-tokiko karaha ty e! Tsy arin-tokiko karaha zay. Ambarako olanday demande za amibo ka zo fin allemand. Wah! Fin allemand ny tan- tantara izy misy izy misy zany ka.

Tsara tsara facebook e! tsy haiko asa magnino magnino facebook e! ndraikindraiky mahatsara situation, tsy haiko asa magnino zegny ho e e! sa feno e e! anao igny mimenimeno ho tsara situation-nao agnatin'ny facebook. Ana Roma tsy mahay mi demande ola mi tranquille reste ami izegny ra tsy ianarô ni lehilahy ni viavy toujours misy ra sôtasôta fo agnatiny za mba gaga sa fe question mba apetrako ela am public ny any ty.

Ah! tu as de la, tu as de la chance pour habiter en France. Fa mahagaga zaho edy zegny e! Zaho drako ne mijaly za fa za koa an-tanindrazagna anakà za sambatra e! Za koa maty bôka za tsy ho lany vôla, tsisy olo andeha ho lany vôla aminakà rongorongo fa

Hein! I Jesosy Kristy mangala ondrina any ko fa lerana any! Za koa fa ny corps ko fa nihampatra ary igny andeha hody amy tany avia- tany faviany ao ambany tany ao na poussière de retour ny la poussière le corps mais fagnahy nakahy ondrin'i Jesosy miakatra any an-danitra am-paradisa.

hiram-pideragna alefako ary za amin'izegny iny magnaraka za mitsinjatsinjaka hely voilà maha olombelogno za ndraiky za tafa- misy lerany tafakorotogno hely misy hira tiako fa hi- hira mba mikorahan-draha mikoragna raha marigny fa tsy tsy resaka masom-pory koa fa hira nikoragna resaka masom-pory fa tsy ahoako tsy tandrignesako iny ke ny lehilahy amizegny ny viavy izigny naviany volagna naka teo igny ke ny lehilahy aahh Jesosy ô tahinao rô lehilahy jiaby o lehilahy jiaby a Madagasikara ao mba ho tahinao ny lehilahy jiaby a Madagasikara ao mba ho tonga lavitra. mba hahazo Fanahy Masiny, mba hipetraka amin'ny maha lehilahy rô Andriamanitro. Ha! Rango za tsy nitokiky, ndraiky za nitokiky, ndraiky za nagnano en direct eto ty. Ça fait ramose! Ni bloquer-ko anao! He he! Ni bloquer-ko anao satria ramose! Za nimenimeny fa ami ny demande-nao za. Ni demande-nao ami za. Teneniko eto zegny ny an'ity ka raha igny amin'ny magnaraka olo mi-demander za ami magnano ferrentation. Zegny agnanaovako en direct ny an'ity. Fôtony za te hi-rec amin'olo. Za ne za mikoragna fagn- mikoragna am telephone karaha olo mikoragna am telephone ne am facebook e. Mikoragna amin'olo tsy hita maso ô! Oah! Tsara ny managna telephone e oa! Mikoragna amin'olo tsy hita maso oa! Voilà, zegny zegny le izy, karaha zegny koa ilay internet, facebook, mikoragna amin'olo tsy hita maso koa anô, ia, miragna fô, sa fe za mampitandrigny anô zaho e, mampitandrigny anô zaho, mampitandrigny anareo lehilahy za. ok ny amin'ny sasany amin'ny manaraka izy koa fa ndeha demande za ami de ataovy amin'ny saigny nao de ami demandeko ami viavy ty de reste ami fa aza mieritreritra ianao ok magnano bana ho asin'aka za agnatin'ny facebook ty vangoako goma hely vangoako

Anareo lehilahy aty rotsirotsy rotsirotsy aleko baraka anareo ny any ka raha igny anareo magnaraka igny le izy. Tsara ny managna téléphone e oa mikoragna amin'olo tsy hita maso ô. Voilà za io olo tokony handeha hiasa za tsy nandeha magnano blague eto amzay sa fe amy magnaraka izy koa nde hi demande za ami ataovan-tsaigninao fa Igny viavy igny ny de mande de mande mireille ano ami ndray ka ndray i izy nagnano andihy rehehe de mande ny ami izy ny amaly igny ny drague ny ray ano igny Richard koa boka agnarany le hehe ne za taitra aby ny tagnara agnaranazy Richard io asa fo i Richard raiky niponiponaokako volagna be ndray ka ndray igny izy tsy haiko. Ho jeriko laligna tampoko za namaly igny ma olo baka Tamatave zegny izy hoy izy eh! Sa fe efa hitako izy hoy izy eh! Sa fe izy lehilahy araiky mitovy tsy manambady izy hoy izy eh!

Avy za. Cafe zigny. Ia. K'izy koa hi-demande za ami de ataova ami za. Izy koa fa ni-demande za ami ataova roe laligna. Soa za aminao. Tsendriky ny piky, tsendriky ny ny appuyer le demande anao, tsendriky ny nandefa demande anao fa tao saraha tsara be jerinao hô, ataova roe laligna anao. ary hoe ny lalina boaka amintsika olombelogno ity soit anao mandeha gauche soit anao mandeha droite voilà amintsika olombelogno anie aroe fo lalagna e soit gauche soit droite izy koa anao vogny nandeha gauche ahitsinao andeha agna gauche ny lalagna anao ny fahaverezagna edy agnaranao e amin'ny faverezagna anao aminakà. Fa anao koa nandeha droite ndraiky za, anao velogno. Fôtony za tia raha droite. Za tia mandeha mahitsy. Humm, tsinontsinoy. He, anao nandeha gauche igny. Fotony za tia raha mandeha droite, za tia raha droite, va droite au but, zegny raha vilômako amy fiainagnanakà amy tany misy za ty, va droite au but, tsy mila mandeha gauche fa droite, soit droite avec moi soit.

Fa anao ndraiky any dia dia mandeha ko amia viavy ty izy ty asa viavy karakory ty izy ty sa viavy bakaia izy ty zegny zegny ny tegna izy za boka viavy viavy me asa viavy bakaia izy ty kara viavy kara zegny hoe kara viavy amy tany amy tany fiaviany izy ty kara aiko izy ty kara viavy efa naviaiko kara efa navy hitako i andeha dia mandeha ko amia edy izy ty andeha anontaniako

Veke izy koa ka le de mandeha ko ami viavy ty handeha hitady pla ah Andriamanitra e misy place agnatin tragnona alohany anao igny ramose anao boka fa nahita tsy hitanao ma valo mars nandalo nomaly igny tsy hitanao lehilahy mipetraka agnilanakah am photo nakah igny an. Tsy hitanao photo amin'ny Facebook nakà ao io, tsy hitanao lehilahy be sefo be mipetraka eo, zay roe miranty, izaho miankina amin'ny riba, izy miankina amin'ny seziny na any amin'ny bureau-ny any, tsy hitanao izy io ramose e? zahava fa amin'ny Facebook nakà ao, misy lehilahy agnilanakà, izaho miankina amin'ny riba, izy mipetraka amin'ny sezy agnatin'ny bureau-ny any.

Hehehe! Za viavy droite, za viavy fidèle, za viavy honnête, za viavy serieux, za viavy blagy, tia magnano blagy, viavy souriante, viavy tout est complet raha jiaby aminakahy, plein de beauté.

Za ndraiky tsy manambola fa maromaro za za mitsiky ny lamba la marque am tiavako azy za ndraiky tsy manambola eh fa style naka za tompony edy me style naka tianareo mahita zigny jiaby igny ke anareo lelah tsy magnangy itikitikitry cafe masaka ambany tanàna babe eh aza tsingoegny fa manan-tompo. Anao koa nitsongo kafe masaka ambany tanàna anao voatifitry la flèche eh! Hahaha! Voatifitry la flèche! Amin'ny masonao net vangoan'ny lehilahy io tifitry flèche! Ary anao mahay lehilahy be anao koa boka mbola voatifitry la flèche! Mbala soa anjara anao, mbala fahasoavagna ny nao, koa mbala la flèche ny tifitry anao. Fy lehilahy be agnilana akany igny, za miankina amy riba izy agnatin'ny birô-nany ambony sezinany izy amy fôtô zay re igny, basy kalaky, anao mahay basy kalaky regny? Kalibra, kalibra seize. Euh ino koa reko manitro ratatatatatatatata iny tsy aiko ino agnaran'izy igny igny jiaby igny heiny tafondro raha jiaby zegny materiel jiaby zegny heiny mampiasa. Eny mampiasa raha jiaby zegny re Richard igny e! Fa anao nampitokiky za anao fa anao voabaraka anareo isaka lehilahy mihila za agnatin'ny fesiboky aleko baraka hagny tsigny karaha igny ny lehilahy jiaby samby mipetraka amy vadiny samby mipetraka amy vadiny ary samby mangala viavy fandanja izy isan'ny tsiaraikaraiky.

He! Café masaka ambany tanàna babe e! Koa nahita viavy tsara ataova roe menimeny. Viavy tsara tsy taitaitra. Viavy tsara tsy mba sesiky. Ataova roe menimeny fa tsy mantrohantrohaka fo fa anareo mbala misy ho maty e!

aza mirangaranga mirangaranga aty anao koa tsy madigny aza mirangaranga aty ny viavy koa hitanao tsy taitaitra izy misy raha ataony tsy taitaitra izy izy magnano aliranany tsy sahiragna ny aza eseyegna mihila izy fa anao mety ho voa baraka koa

Izy magnano mission any izy antany lavitra agny za tsy mitsapapoko, za tsy misarebareba, za miambigny nay Jesosy Kristy fo miambigny atsika isan'andro vakindragnahary isan'andro vakina any io isan'andro isan'andro izy miambigny atsika mikomandy atsika mizaha raha ataontsika in keza amin nagnino za tsy hiambigny olo tiako.

Za fa tsy amitogno ny zaza ndeha hilelegna fahatany karaha ataonao anao olobe oe ndreky anao ndreky koa mbala ndeha egny anao boka agnatiny zegny edy matoa anao tsisy vady matoa anao tsisy vady volagninao zegny anao olo tsy manjary misy probleme boka anao misy probleme anti-dahy be karaha isaoranao igny anao tsy manambady Anao managna problème anao. Za ty drako fa reservé eh! Hum fa reservé za. Aza atao aminakahy hafa tsy tiako. Izy koa i dema za igny mimenimeny fa a aminakahy ty. Midemandy za amia izy ty. Mamaly edy za amia amaliako anao. Anao ndraiky nitondra za amin'ny lalagna an-tany hafa.

Flingue jiaby za complet. Lehilahy nazoko Hum izy koa za miala fa reo lehilahy abo tsy te hiala Za ndrô no miala Ary ny nialako mitsipotra ankanga Za viavy Za viavy